na ya kɔ mwa da ɖe ke ame tsa nye ma bɔ ne ya tsa bɔ ame ko we challenge ya gɔme do ni ba bɔ ne wala me se la ok uh, akpena mi nukpɔlawo ndi ami va Míatɔ tsitsi ɖeka gbɔ le kpando kɔnda be mika se míaƒo dume eblima nyawo tso kpando ŋu, eŋe dukɔ ŋu kple nu geɖe ŋu ta ŋdi ya la míle nu geɖe srɔ̃ ge ta akoɖimi sɛntɔ nyi eh ta míatɔ ɖeko ana míanya eh, amee gbɔ míva ɔa introduce woto. Enye woyɔam be Kwame Agboka Patrick ake nye popular name le kpando nye Bone. Bone, Papa Bone. Papa Bone. Tanu ya tum ko la, nye ŋutɔ nye Papa Bone. Metso kpando kɔenda. Kpando vididiwo me nyo. Titanye, enanye, wotso kpando kɔenda. Ee. Akpe yi gaka. Ɛɛ, míatɔ ɛɛ, míva be míse nusɔsrɔ̃ geɖe, míxɔ nusɔsrɔ̃ geɖe. Eye be míle tsatsa le kpando me tsitsiwo dzi. Ɛɛ, ta mìva ɖo hã gbɔ be míxɔ wo me tsotso tso ɛɛ, míawo kpando akpiniwo, aƒo dzotsoƒe. Eye fi yi ne mídzɔ tso, fi yi wo mito hafi míva ɖo fiyi gbe. ya ƒe nusrɔ̃ƒe mi va lɔ ta me ɖo ku ɖe ɛɛ egba miadi be ni wòakplɔ mi tso fi mi nutsɔ tso abe akpini leke wodzɔa hafi wona mi akpini ŋkɔe eye efi mi va lee wònye kpando ɖe. Eem, ne agblɔ be fi mi kpã do ŋkɔa tse tso edzi mi nya mi nyo kete ta me ɖe ku eh, fi ne mi mi tso ma. Yo, akpɛ na. Egba yin tse mi li, mi me dzɔ ame ame dɔ ŋɔni o. Mi me zɔ kle kpã do tɔwo alo akpini ya wo tso ko mi wo tso. Akeke mi wo xe yin tse.

Le nya nu wo na mi nya nye be ɔbe ɛ wonɔ zɔzɔ amesina ku mu ʋu le gli me le eƒome eƒome eƒome nu taatsi ɔle zɔzɔ la amesina ku zɔ kaka afi woba kpe ɛ gbɔdome anyigbe atsiaƒu me. wova kpe le ŋutɔ le do be afi wobe ha ho wova kpe le ya be e fi ne wotsɔ wo tso ya le woɖokui ɖɔ na wo nɔewo be enye me tso egbɔa domedome lɔƒo ame tsi be eyi tso abe atsiaƒua wa kpa dzi lɔƒo ame tsi be yi tso anyi gbe ye me ya yi tso. Efia be anyi gbe atsiaƒu kple gbɔdɔa ma ŋɔtsi. Ŋɔt.

kple nye family si wole wɔ kple dzidzime nu. Ta tso ɖo sinu ku la, ya woame tɔn ke nyɔ kpe be dze yi wa kpe azɔ. Ale be ya woɖo nɔ ƒe na wo ɖokui woe. Be ewo dzi le fi wo tso le wa nye wa nye etɔ na mia pete ya nye gbɔdome. Ɛɛ. Eh,

Asia ŋu adedze eko wobe to ku le mɔ dzi. Meɖo kpando nyigba dzi o. Ɖeke meɖo kpando nyigba dzi o. Daviwo pete wofia be eh, ƒuƒoƒo etɔ̃ ya wowɔ ɖeka hafi wotso tɔ. Wome wowɔ ɖeka hafi tso tɔ. Gake woƒe leaders ɖeke metso tɔa. Sekokɔ dui na mi. Tati wo wo le zɔzɔ sigbe kuhi ʋua me dzroku la wo decide be pike yewo ava ɖo la tsi pete ɖe fimi yewo ava ne ɖi wo ɖo alo awɔ ne tla se ko do abo tsɔ ame kuku ta o ɖo ko part de we kɔ de akpɛ ɖe me ame gbãtɔ ko kɔ da akpɛ ɖe me ame evelia ko kɔ ame etɔ̃lia ko kɔ da akpɛ me. be ne wokpɔ be ame tsitsi le yewo ƒo nu mɔle mele kɔkɔ mate ŋu gazɔ alo yɛ afi ɖeke o la wonɔ anyi edu vi mi wole woanɔ anyi keke kadi yi le gbe nu woatsɔ nu eye wonɛ ne woɖe fi wo woɖe tsɛ ame ɖewo ko ɖe nɛ wokpɔ be eku eku woate ŋu tsɔ part ɖe le ŋu ya wokɔ de akpe la me. Egɔme tsi wowɔe be yewo nye yewo nyi dzo la ta wokɔ ame etɔ tsiwo ƒoƒu kɔ tsaka wole me se la be ne le woƒe gɔmedzeƒe na wo be yewo yewo join la ya wona ŋkɔ wo ɖokui be yewoe nye akpinyina me ɖe siwo la yewoaʋu amea nigbinigbi. Eye akpini gɔme me. Akpini yɔa ʋua miɛ nigbiningbinigbi. Akpini yɔa ʋua miɛ kpinikpinikpinikpini amɛ mɛ aka dze o. Ame ɖe tɔ ake yi we. Akpini gɔme nye be wɔ avua mɛ. Amɛ na ame ɖe za ni wɔ ame ɖe kpe yi we be yɔ wɔn dzi la yɔ akpini yɔ la yɔ asɔ akpi akpɔ amɛ avua mɛ nigbiningbinigbi yala akpini zu gbe. Ɔlɛ mɛ se ɖa be yi wa yi wo egɔme ata wo ɖo. Ava ŋɔgbe, ava megbeɛ. Ame ke me na leader na we. Wole me se ɖa. Ta ne ame ɖewo ba jɔ ɖo wo me hin so alo wo yɔ ba attack wo la, yɔ tsɔ wa attack yo. Ale be ya kɔ zɔ. Kake nya tsi wo tina mia wo nye be, ne ame tsi wo to ku la, ame sa, ame, ame tsi ku le

kle kanye leader nakpa ŋdo pété esi woɖo woɖoe be gbɔdome la nye leader na yewo la ah tatso le zɔzɔ di ŋtɔawo be wole yewo le zɔzɔ di woba ɖo tsi ɖe gbɔ etsiɛ ɖɔ Enye dae. dae yɔ ya menya dae nɛ tsa Nya nya tsa. yɔ etsi gbɔ va tu Ok. Ok. wɔyi mese ɖa.

Yehowa subɔe, yehowa nɔ ŋku ɖo dzi, yehowa nɔ ŋku ɖo wosi ke wòkpe ɖe mi wotsɔe dzi. Ta wotsi fi mie le nya nu la, wotsi fi mie menye gbe mie tsia ɖe mɔ na wo. Wonɔ tsi akpa go kama dii. Ɛɛ wokpɔ be wokpɔ ku wo. Ame tse nya devu ɖe adelae nye kalẽtɔ. Ta ekpɔ be yekɔ ekpɔ be ɛ ekpɔ ɖe le gbagba. Gbɔkpɔ le enu le aɖe lɛ ame. Vɔ wo viwo siwo le wo me. Ta edze kpɔa tresi be fi ke yeakpɔ kpɔa le ni yeadi yeawɔ nu si. Ko ekpɔ be kpɔa la ekrɔsu tiɛ. Ekpɔa krɔsu tiɛ. Ah, pine kpɔn ti to Capitol Cross. Yeah. Etsi tsi le, etsi tsi dɔ. Yawo zɔ ɖe fi mi ko ekpɔ kɔ be fi mi o cross tsi le ɖe ekpe ɖe dze le tsia me. Ekpe ɖe dze le tsia me tata ta kɔ di cross tsi fi ma ɖa. Kpɔ be eya dzi ya ekpɔn ato. Ko ya be ah ko ya va tsi na wo tɔ ya be yewo kpɔ nɔƒe yewo ato wa cross tsia. Mɔɖo ɖe. Eye eka ɖe to ekpeɛ dzi. Okay. Eka ɖe to le fi to kpeɛ ɖe kɔ yɔ kpɔe kɔ be eh, egbeme ka ɖe koe to ekpeɛ dzi to eya la me. Ta ne wòle kpeɛ dzi azɔ la wòle ka ɖe asi. Ne yɔ zɔ kli ne wokɔ krɔs tsiɛ. Ne wo krɔs tsiɛ ɖe ɔbɛ lɔn ɖeka nɔ megbe alo lɔn akpɔ nu awɔ ŋku na leke nu akɔ dzɔ. Ɔnɔ anɔ akɔ di ŋɔ nɛ. Kɔe anɔ atrɔ be akpɔ si ke ti ekpe yɛ kɔ do ɖe ti yɛ me. Yi kato dzi yio to lé ɖa. Kɔe kpɔ be eka ɖa la ele sisi dzo. Kɔe kpɔ be dae. Tae me me tso na no nu lo. Ta eda la me tse dzo mlɔ. Aw eka la eka de support we. Ah enye ka. Eka ya support ko zɔ kpe yɛ dzi. wòle mese la ɔme sɔ da dzi o tɛlɛ kó ato sɔ da dzi bui kpɔ be da enya nu tɔ itɔ lɛ kó ato sɔ dzi ya hã enye babia yɛ lɛ kó ato sɔ da dzi eda ebɔbɔ ewɔ tɔ itɔ yi ele ato nyɔ le tiɛ mi mi gizɔ ato bɔ o dobo do ato nyɔ le tiɛ mi ne nyɔ le mi vɔ vɔ eleke da akpe ale akpe le ato nsɔ di ato nsɔ di numa kɔ ame me ta ekpe ya edzɔ ɖe ya be ya ekpɔ le ti wokpɔ le ti ya me ekpe dzi wozɔ ya wolé ka eka wolé di kɔ cross ɖe wɔmele ka wokpɔe be enye ka e, da alo ne ko ya wolé kɔ abe ka. Zɔ ŋu di ŋkɔ tso tɔa. Afi nɔ nɔa trɔ bɛ kpe ŋu. Ŋu di wɔ ŋkunu lo. Ni kpɔ nɔ kpɔ nɔ bo kendi yɔ tsɔe. Ya kpɔ be da la la eka la le sisi jo. Ya be ya do wuli. Lo tɔ we. Oju kukui. Man do gbe mi fi na kpɛ. Oju kukui. Eka ti yo le. Eda yo le. Ya to trɔ bo oju kukui. Oju ye ŋu di wɔ ŋkunu lo. Ŋu di wɔ ŋkunu. Ko ta oju. ɖe tiɛ gbɔ wo cross tiɛ wo nɔvi ɖewo wometu wo o ya woti megbe egɔme be wo womea ŋkeke ɖeka wonɔ tɔa megbe le fi mi o eya ta wobe dodo mea wo ya wonɔ woti megbe womeva tu wo o hafi yɔ cross tiɛ kpo dzo tiɛ gbɔ kaɖɔ gake tsi wozɔzɔ ɖe. Adevu ya Adelaide ta la, edoa dzesi be yewomabu o. Ta ne zɔzɔ la, ne woɖo ati ɖe gbɔ la, ne wòkpɔ kpe ɖe la, ekɔ de atiawo tame be ese ɖe me be kpe mate ŋu dzɔ si ke ni yewobabu mɔ ɖe tsɛ le yewoato gazɔ to kpea dzi gava tu yewo nɔviwoe. Taokɔkpɛ kɔ da tsi tara mi di ne kpɔ kpo la ena baya la ekɔ kpo kele ekɔ kua ati ŋu be ni ekele le ati ŋu ba le katsa ni xɔ abe kɔ le ti ɖeka le ti eve la ma edzo bebe alo me dzo bebe egbe asu ŋutɔ yɔ ato ka zɔ to nua si be ko nua di agbɔ emegbe ni ŋgɔgbe me nyonyo wozɔ di ma ɖo.

ekpa ekpa nɔ fi yɛ kpi nu yɔ be ekpa kɔ nɔ atitse yi kɔnɔ atitse ya ekpa wo yɔ ne. tame nyi zanuvɔe o. awo awo nya ekpa ekpa ekpa de ekpa sɔwɔe nɔ fi anyigba la dzi si ko do la nye ekpa sɔwɔe li. Aƒe ekpawo do ekpa koŋ do me nye ƒi lo. Ekpa fi koŋ kpa dzɔ tso gɔme ekpa sugbɔ. Egɔme kɔ nɔ atsi ta wo nyaŋu. Wokɔ wɔ abe asinu dɔwoe. Egɔme gbe ɖe mi asinu dɔwoe na yekɔ tsitsi wo wɔ te amewo kɔ aɖa kɔ lɔ nɛ kple aƒe xɔ ŋutsu wa kɔ ta ŋutsu wa kɔ wo nya ta wo nyaŋu nyuie ɖe. Ale be.

enyi ekpɔ ye ekɔ sitiɛ ekɔ sitiɛ amewo le ame ɖewo gblɔ wole gbɔgblɔ be yanye gbɔgbɔ nɔ ŋgɔ na wo nyateƒe ya matina ɛ mia nɔvi anyigbetɔwe wonɔ do be yiwo yofo gbɔ yofo gbɔgbɔe

Amesã kuwo li da dodo ba enɔ ƒe dzi le yɛ e tongboa me. Eto mi abe tongbo me fi wa gagolo me. Ta wɔ tongbo se me da. Ta wɔ nɔ fi mi. Wo tsɔ do o ba le nɔ ƒe abe ni adevu do de. Fi mi nya la to wo do na manya gɔme fi me tso fi mi mu. Onya manya mu tso nyuie de alo do na mu. Tsoŋ i adeŋu do ɖe. Ezɔ tɔ aza ƒe dzi ma ɖo ɛ ƒe yi ɔl be gabi gbe. Abe eva tso kɔƒe le fi mi. Adeŋu do abe gɔme adela wo nyo. Edo ba tso kɔƒe ade ade kɔƒe. Wonɔ fi nye dzi la. Adeŋu wonɔ wo yome ʋi ya nye wɔ ya do dzoa ŋuti. Do gabi wɔ ya. enye adeŋu woyɔmevi ya wòva kplɔe to toŋgba me ne nɔviawo be ne wova ne wosi wo be ne wova fi wova nɔ yi gbɔ le ee gabi womeyɔe be gabi tsã woyɔnɛ be ahanɔ kpokpui gɔme ahanɔ kpokpui gɔme ɖɔnɔ ahanɔ le fi ma ewa be ɛɛ. si ke fie wòle gbe anikɔ ɖe eme ɖe gbogbo anɔ ake wole abe eka le wala tse nɔ fie si ke wonɔa gɔme da akɔ be gabi yɔ le gbe afi na tsa woyɔ be fekusi me ɔkpati gɔme wòle mese ɖa ake nu da fekusi me ŋutsu bɔnɔ fɔ feku do ala ka di ne agbe sɔpɔta ake tɔ wodo ata nɔ dome ŋutsu awo de feku ƒo ɖe fi mie bete yɛ zu fekusi me tani ati le fi mie se ko wole yɔ be Wokɔ nɔ anyi kɔ amu yẹn wo la ye aha nɔ kpokpo gɔme nɔ la we wo le mese la fi mi wo tso wo gbɔ wo ba xɔ ya le fi mi ale be anɔ kpokpo gɔme wo na fi yɔ le gabi gbe menye gabi ye nɔ ŋutsa ta wɔ ya

Aya ŋgbetɔ lɔ ƒe dzinɔ ƒe amɛwoe kudo yi wa nɔ kple yi viwoe. Nasike nyatɔ la tu xɔ aƒe mia te nya dɔ wa tu aƒe ahan ta wokpɔ teƒe mia ƒe towo nɔ gake la ame sã gbe dodo ba nɔ ƒe dzi. Emekɔ. A egɔme menye ame ɖeka wo nyo le gli hemo. Dɔ wa kpe le mɔ dzi. Ye nɔvi wɔ ta ni wozɔ si gbea la yi adeʋu ya do yi ba lé anyigba tsi tso le gabi la yi yɔ le gabi gbe alo ahana kpokpo gɔme ya ba kpɔ nɔvia wɔ ya tso eto ŋgbome kɔ va ɖo kuyɛ gbɔ le glasi yɛ ke viɛ wɛ kɔ va yi yɔ le be gabi gbe.

Wo promise etɔa be ni wòna yi wotso yi ɖe yewoasubɔe. Wɔme ka tsi tɔa yo mo ta etɔa la ya yi le wo hand yi le wo sigbe. Ya ba ni kɔ ɖe mɔku yɔa wɛ adeƒu ka tso eya do dzesi yi emɔa kple kpe kple ŋutsuwe ta eka dze adela wonyo eka dze tresi.

wokɔ bala na wo ta ezame ko eda ne wota ba ezame wodzi vi ee ame tsiwo le kudɔ ƒo ame tsiwo tsiwo nu ma tɔn kan ne ko wole no ku la wodze amewo ka woku Ohaya. ame ke wa haya ame ke wa ku woku Okay. egɔme me ka la gbe ame na be godo le ba mia ni ku amewo ku

ta wokɔ da ɖe woƒe mɔnu ta wokɔ akpe la tse kɔ da ɖe ee xɔa me ya ataŋgbasi ɖe gli be gbɔgbɔa nye etie gbɔgbɔ etie wo ŋu ɖe ke akpe la la enya ɖuƒee wole ʋu wole ewui ɖe wo nɔewoe ta ele be ne woma wo me.

Dɔɖeɖe me wonyo. Menye ame bubu ɖeko yeakpɔ eda e, e yɛn le gbɔ alo eba e, la le gbɔ kɔ yi goglo lo tu xɔe. Yanye dɔanti yɔ le gbe. Ka ame ɖeke mema wɔme na yɔ ŋutɔ wokpɔ be wobele. Wole ŋu ɖo nɔewe. Gasi kɔ aƒe ma me nɔviwo me anyi ke o dze nɔ afi esi nɔ gbɔ ti nɔ dze gbɔ. Ake mi aƒete mi aƒo nu ye. Ɔyɔ me se da. Eh danye akpera enye kpando tɔ aƒete tɔ. Ake emie nya ke teka gbɔdome tɔwe. Ta ame ke le gbɔdome onu la ya wole be ni kpɔ nu tso aƒete di. Fofo wɔwɔ kɔ nu ke wa wɔwɔ to nu wɔwɔ. Mele ko mi se na ma. Ta ni wɔwɔ. Bolo afi ayi dzi de. Mm. Afi ne dan ŋkɔ la tso. Eh wa be si ke hin ba ko le yo me ka be yo gbe si ke eda. Enye ti e ka ti o le da. Me ka nye fi mi ya dan ye eda le toto. Eda ti e eda wa yin. Da o yin. Ayin ke mi yo kai.

atsɔ wa zɔ dia va tuwe wokpɔ adzudzɔ ɖe le afi ɖe ko wote sa adzudzɔa wova tu amee wole amedzro xɔ ena be ɛɛ fi yɔ le gabigbe la hi ɛhinya ɛɛ ahanɔkuku gɔmɛ so gabigbe eƒe asunɔƒe gã wòle mese agɔme ne xɔ amedzro ɖe la ele ba kplɔe kɔ yi efiaƒe. Ta na be eh, Davidu la, amedzrowo, ame tso migrate va after la, wova join wɔyaviwo. Ni ɖo tsɔ va ɖo kpɔ bo eyo nɔ kple wova admit nɔ kpɔ bo ame ɖewo le fi si le kpɔ adze amewo le fi la ame tsɔ yi fi mi. Ena ma amedzrowo dzo tsaka. Eye yɔ be amedzro yo mesugbɔ ta wole amewo di be ni yewo han yewo sugbɔ ta amewo va woxɔ ameawoe gake gbeɖeke tsɛ la wonya be wu ame tsi yɛ ɖe wòva dze mí wòme ɛɛ wòme dze azɔnɔ gɔme tso tso gli me kli mí o nye ame tso tso gli me la miawo nye ame tsiwoe wonya wo nɔewoe abe adebu kanɔ eye eye owolotu xɔe dzi ne eka tu le owolotu xɔe. Kadzo yi atsitrɔe, eya nye gadza. Tsitrɔe. Atsitrɔe. Tsitrɔe lo nye gadza egbe. Eya nye nuta wole yɔ ba tsitrɔe la. Wobe adevu ɖe mesa exɔtutu kɔƒe tsotso. Ne wonya wɔ agbadɔ, nya kɔ ati kɔ tu anyi, meɖo ka anyi kɔ ƒu yi pete kɔ trɔ ati anyi, pɔsiko wotu axɔme kɔ anyi kɔ.

Ose me la, fi mi wole. Yɔ do mo me aƒu yɔ efi mi akpa le yi. Kuro yi ŋgɔgbe la gam le fi mi akɔ ʋu emi ti le fi mi. Wo be fi mi akɔ koli gbagba kple zi. Yɔ wo fi mi wo nɔ. Wole me se la. Ta wa kpɔ be.

Mi ƒoa nu tsɔ ma de wla nye kalẽtɔ ɖe se. Mm. Sike la, no bu la ƒe ma lo dube yi gbedzi gbe la. Eto no agbedzi, edo wo bua be ku ɖe gbe di me, ma ka gɔme ne afi no wa to akwe o. Te cha, ake nu da cha si gbe de. Sike do ele akpe kɔ da si o ta me, ele kle fo kɔ ku ati o. Kakaka no yi, tala oba bua bo wetia ma ka gbo eku.

Wonya de ʋu wo nɔvia wo yɔ wole gabi yin hɛri ti. Ok. Ewo le. Anyigba la yin hɛri tle gabi. Enye nye fo ame le anyigba ame kɔfi na ame nɔ. Anyigba ki me le wo la kɔ wo le meze la. Se ko le le gabi. Ele le gabi gbe. Ta adevu yin wa anyigba yin egbe egbe egbe yin. Sport stadium le gabi. Yin e fi mi. Di kɔfa agɔdo me.

pété kɔ yi aɖoƒe me wanda nyigba sɔ ŋunyo ame ɖeke wa nyigba mele fi mi even ten acres anyigba la me ɛ ado be anyigba lele o ame ɖeke mele anyigba ten acres o ame ɖeke mele anyigba five acres o.

Eya ta mi hadzilawo kpɔe be mia tɔgbuiwo kɔ woƒe agbe gblẽ ɖe ta xɔ dzi anyigba na mi. Wole mese ɖa, woƒe agbewo kɔ ʋu le anyigba la kɔ lé na mi. Menye ɖo tsoko le mɔ dza ko o. Ame ɖewo tsɛ wole migrate afi bubu le anyigba la lé. Ta ne wova tu se kalẽtɔ ave wova do go la, eme ʋe ese. Eɖo ne wosẽ sigbee ku la, womete ŋu ɖeke ƒe dɔmedzoe la dɔ nyi dzi o. Dɔwo nyee nyee lé va se pi me ka va pi o. Nye to nyina kpati o do lipo pa ingba me. Yo. Ale be ya ye nye eh emɔa zɔzɔ. Emɔa zɔzɔ kɔ va fi kɔ ɖo gadza. Maka de gɔntso gadza kɔ ve na. Tumi ta le fi nyɔ be gadza gbe de. Okay. Ame si wɔe be gadza la, wotso agu gadza. Agu gadza. Agu gadza. Togo me ya ye Togo me via tsa etsa pe Togo ye lo. Hmm. Efi pe Togo ingba wonye wotsa. Yɔ wotso agu gadza. Wo ma ege tso agu gadza. Yaga tso Togo me di zɔ dii.

Afɔ mɔa wò nyo. Ya wo la pampro kɔ wo klẽ wo kɔ ƒo la tita me ya wo sɔ adi. Kpo yi wo nɔviwo gbɔ. Egɔ me ne nɔviwo le fi wo tsɔ nya nu ya wo ta la afɔ mɔa le wo do me. Ta yo o wɔ nu asi gbe de.

Eviŋutsuvi woanɔ Biblia ko woabu le ɛ wogbɔ abu le kɔƒea me alo wogbɔ le dua me. Gadza la ɖevi ɛ woyɔ be gadzagbe. Ŋutsuvi la bu. Woadzi petepete ma kpɔ ɖe gadzatɔ be boɖu poe ba tsɔ eɖeviɛ. Wònye adeŋu ƒe viwo. Adeŋu viviwo yiwoe. Adeŋu dzidzi viwoe. Wole bubu. me dze ma ka ewotɔ aflo ya me dze ma wɔn tsi na gake me kɔ nubu afli dzi hã ya nye be ame bubu tsɔ ba ame bubu do ba gba tɔ nye kɔn da fia we ɔtsɔ tsɔ vi gbɔdo me ɔtsɔ ba tu atsitu etɔ le gadza la ɔyɔ ŋutsu abe axɔlɛ kple adzima ya axɔlɛ nɔ eya atsitu etɔ gbɔ le. eye atsi trɔe yɔ be gadzagbe ya adzi ma dzo ya zi avi tanu do azi avi gbe la wasa dzi ma ŋkɔ le fi mi ne wobia sɔ tɛn vetɔwo yi wonyo yɔ woatsɛ be vetɔwo wonyo ake nya ɛɛ axɔlɔwo biawo la wọn le fia dina wọn wọn wọn dobo tso ʋe la wọn lɔn aɖe dzi o wọn lé mɛsɛ la àkó wọn amɛ ʋe va àkó fi na àkó se fi mi na.

eya be isi bri si ba tsɔ ɖi vie eke nye boɖu kpowolo isi bri si abe isi bri si a wobia wo se be le tsɔ ku ta ya la va gbɔ ame yi wo nya ame ti wo bi ko tsɔ ame tsɔ yɔ ya tɔ fimi de wole nya bia di ya ƒo anyi kɔ ɖo be yi wo ye nye akokli kɔtɔkɔ. Afi nya ke ɖu ke aƒelɛ ni ku ni gbelɛ ni dzi ke bubu a kpe ɖe ŋu. Kokli kɔtɔkɔ. Ɛɛ nya me ke li wu ame zã. Li wu ame zã. Ole me se la aƒelɛ ni ku ni gbelɛ ni dzi. Nya me ke li. Nya nya me ke li nya mi ŋdɔ aɖu ame zã me. Aƒelɛ ni ku ni gbelɛ ni dzi. Emi nya aƒelɛ. Ame mi tso dua yi. Ewo nya aƒelɛ. Yi ame mi we va yi. Yi oni yi oji. Ta no le ŋutsu vi owu ɖe. Edu la ka dia. Edu agba ma. Ya me jora ba xɔ dua. Yes. Opo intention emi.

Egɔme wole wo protect na wo viwoe. Womedzia be yewo viwo no ku o. Ata wova to amu la ya wogbɔ trɔ kla wotrɔ le amu gbɔ. Wodzi agba be yewo viwo nonɔ save na yewoe. Ya gbɔ va eye dzɔantsi. Dzɔantsi gbɔ va la numita mi ba le vi va le ko enda gbe la. Awo be axɔlɔ̃ ya wo viwo la mewɔ aha dɔ. Ina ko enda fiawo va kpa dzi. Wobono yi ha dɔ me la ma yi o.

le ame efi mi le gadza lɔ ba fi vɔ yewo ƒe anyigba pete wo le gadza megbe fi yɔ gadza gbɛ yɛ ati to fi mi te kɔ yi aɖo kpe pete yewo ƒe anyigba yɛ yɛ yewo ka tu le fi mi la ka yi fa fi lɔ ƒoa yewo nɔviwo ɖe wo nya lɔ yi tɔwe ta yɛ wotsɔ la wo le fi dzi kpɔ ya be ao yewo dzi yewo ka yi ba nɔ gadzatɔa gbɔ yewo ka te ɖe wo ŋu amewo nyanya.

ya va kɔ ŋda le fi ya ɖeka tsra me ɖe fi mi eŋu kple bubu yi fi mi wole du tso ɖe fi mi mɔwo to ba yi fi mi wole fi mi wo ame zan kple du tso ɖe mɔ to we ya va tso du ɖe ya va tso kɔƒe le fi ya adebutɔ nɔ ya ɖɔ ŋu nya.

Ne wokpɔ Koenda la, ame tso nye fia le Koenda, anyigba ɖeke mele si le Koenda. Anyigba ɖeke mele wo si o. Ebi le kpando dze pete o. Yemi ame dzro wonyo wa. Anyigba mele mia so kwa, yemi ame dzro enyo. Wole mese la. Ekɔnda pete. Gake nu ni na ta xe kpando fia pete nya le to le kpando de. Ame tso de digi no so me do ase ko yo. Ame yo nye du me vi ni so to gli me. Eh? Me do ase ko yo. O tso to ai. Ni tso to ai. Me do ase ko yo. Me do ase. Gede beta gbodo me. Gbɔdome nye gbɔdometɔwo dodo gbɔa dome nɔ womedoa zikpui o. Esi ɔku ta la. Nɔnɔku wa de ye. Wome womedoa zikpui o de wa. Womedoa fia zikpui o. Womedoa fia. Yes, womedoa fia zikpui o. Ah, wodoa lida, womedoa zikpui dodo le vo. Okay. Na fia ɖuɖu. Okay, zikpui dodo le vo na. Aƒua do zikpui dodo le fia ti do le amewo wu.

Yɔwo nye eye eye dutsi yɔwo be dɔansi ko yɔ nye dɔansi. Ebame. Bame ko nye dɔansi. Ani ko wodzɔa abe loko ba le gbɔdome. Mɛƒui na ba yi be zikpui dodo la. Ame yiwo nye danyɔwɔlawoe medoa zikpui o. Eye hi dzamadiɖu vava la yɔwo nya efia dzamadiɖu kɔ fia ɖuɖu kɔ be.

Wòle be Zera, nyawo tso dudu me ba, wòe nye nunɔla na dudu le me, wòe nye nunɔla na dudu le me, fi mi woxɔ fia le eba ame si le. Ta fia gbãtɔa yi woɖo yi, Germantɔwoe ɖui. Germantɔwoe ɖui. Menye dumeviwo. Menye dumeviwo ɖi o. Yɔ woɖo zikpui yɛ. Ta woƒe zikpui dodo me la, ta no ya afi ɖe yi. Wo ɛdze eh, ɛ eh, ba me tɔwo be wo ewo eh, ame tsitsi etsi. Wo yi dua me yi meeting yɛ mm. le German tɔwo gbɔ. Egɔme gba yɛ German tɔwo wɔ ata gbɔ sese le amewo ŋu. Ta yɔ wo indignation la, wo me dzi yɔ ne wɔ ta gbɔ sese le yewo ŋu ta woɖo yɔ ne Bimɛ jɔ la ɖo ko na we. Nne wo me wɔ nyuɛ ɖe le efi wo nɔnɔ ko wo jɛ no ko yɔ we. Bɔ jama tɔ la ŋtsi wo le mitin eva asike bla mi le mitin eva la. Ewo tso egadza ame tsi tso dua ŋtsi ame tsi tso agu dzi ya wo wo crown we crown akɔta dzesi yi na badge mi yɔ anyi ya kɔ jama flag kɔ na we.

Kana wole ŋku ɖe gbɔdome ŋui. The indigenous way woƒe fia woba wotsɔ va do zikpui later ɔgbui dze tɔgbui adevu tɔgbui zu yɔwo nye indigenous wole gbɔdome. Efia tɔn ya kple woƒe. Oh yes yɔwoe nye yɔwoe gake.

Ɖeko sɛmina ma. Wonye efia gã yiwo dze ma tɔ ɖo. Wonye elida tso ɖo ɖo dua me, kɔkɔƒe me, lida tso ɖo ɖo dua me. Vɔnu ta he loko va su fia gã ɖe. Gbɔdome nye ɛɛ kpa egbɔdome nye du gã na ɛɛ gbɔdome duwo pete. Duansi eva su tu gã. Egɔm nu kata su tu gã. Adevu. etsi wɔ asi etsi wu ɛɛ eh, wɔya ta le dua ŋuti ta wokɔ respect mi kɔ na dua ŋuti eta yehowa ame tsitsi yɛ le dua ŋuti ta dua ŋuti va zu tsitsi le gbɔdɔmeduwo me ne ta gabi yɛ le axɔya vi. eme kɔ. Wòle komi se na mɔ. Ɛ. Edu tsitsi le kpando yi. Nta gabi la xɔɛ. Gake si ke ƒua me tsitsi nya adevu. Ika ya tso le gli me. Itsi ika kplɔ gbɔdome yi. Wonɔ wonɔ dua tsi alo wo holo tu xɔɛ. Ya ta kɔ sibe ku respect kɔ na. Ya ta ya hã ewonye tsitsi tsɛ ta otsɔ danyimba la. Yes, ba la kɔ yi kɔ yi fi mi. Tanya mi do amewo nɔ be ɖewo mɛ ma fia e dagadu. Emi emi ema mi ema dagadu. Emi dagadu fi no tso. Bene gbe dagadu ba. Bene gbe dagadu di yɔ le kpando bene gbe dagadu aba.

Ta wɔ ya la, ezu abe nu yɔ be pa, e, pando pete la woƒo ta kpekpe. Anyi wɔ ya gbɔ. Ni ya ɖe va, ni wo se ya ɖe, wo pete wo ɖo ame na mewo le ame sa ko kɔ fe me alo woƒe du me, wo to va kpele wɔ ya gbɔ. Ya wɔ ya ɖe, e di asi.

A b'a dzi viɖe so vi. Ya b'a dzi so vi abe ɛɛ eya na aɖi ku ya wo yɔ abe bisi kɔku. Etsa mi ami yɔ ne bisi aku bisi aku. Wo ba ɖe mi na bisi kɔku ba me dzi ye. Ele abe bisi kpa oju feso ni kpa mi ko le so via. Ha. Ya yɔ ne me bisi kɔku. Bisi kɔku wi.

Abe ɖe ko dɔa dɔ tsam. Eya zu dɔtsɔla. Egɔme fia nu menɔ anyi o. Efia me ta tsam ya ne koɖo ke menɔ anyi o. Menɔ tsam ya ɖeke ŋu o. Ta edɔ adɔ va yɔ ame tso dɔ va kpe. Be etsɔ lo gbe no va kpe ni yo kpe le ye. Ya ɖe va ni yo le ŋu. Ta enɔ dɔ tsɔ dza fi wɔ ya ɖe. Eva tsi, etsi ɖeɖe te ŋu. Ta ya va yɔ adɔ lɔ ka yɔ sinu ko kpando kpekpe tɔn ji. Lida tsi wo ka va. A tsi na mole sea. Kpekpe vi sɔ ya ba tu ya be. Ɖeɖe te yi ŋu zɔ. Mato ka zɔ ka va gbɔ egɔ me ka ɖo mdo be do etsi ɖe ekplɔ ne ekplɔ wɔ ya la wo yi e ame tsi wo gbɔ. Ole yi bi tsi kpɔ la. Yi tagbo yɔ vi ye.

Ta woklã nyɔnu vevi ɖee. Ihe ŋutsu gɔme ya eva fi mi ya nye leader wogba ya nɔ acting. German tɔ ya wɔme ke be yewo dig into. Yes, ame ke nye leader ko ye le yewo ame ke mi kpando tɔ bete esa ɔba kpɔa ɖe ko fi mi woklã yi le.

dukɔ ɖeke me na yɛn o enyi me do ne to mia nye research ke nu la ono ame do ba do ba ba ŋutɔ le afi me ba me kɔ be me tsina mo be mele te po ne ba ti ne nya o se la mo be mele te po edo amo na mi nya ni akpe ni on ba do fi gbala afi aba yi to ngbo me ano fi to no la o fo joti ono pe jo fo joti fi ne wa ko jo le la de o le me se la

Ekɔƒe ekɔƒe ɖe me alo yɔtsɔ nye aʋati dome tsɔ va le wosɛtri le fi mi. Woɖo koya aɖewo wobia se be wotɔwo ɖe wobe yi vovo woƒo wobe yi vovo. Esusɔ ame tsitsiwo ɖe aƒea me. Ya akpi miawo lɔ dzɔa ƒete le mɛ la me ya wokɔtsikɔtsi. Susueawe. Na wolɔ dzuawo kɔ dui. Wòle se la. Wotu amewe, nyɔnu kple ɖeviwe kple ame tsitsiwe ke ŋusẽ mele wo ŋu o. Ta wolɔ dua le mɛ la me. Wodo woƒe nu me ya woti susue. Ya. Wokɔ dua nɔ va akpini alo fi mi yɔ akpiniawo le va do. Ya wokra le kɔƒe me tsina me ɖe. No wotɔ wo gbɔ dua yɔ akpiniawe yòwe va lɔ dua. Ya no ya no tsi yòƒe me ni yòwa ni yòna dzowe. Wole mese ɖa. Ya wotsɔ gbɔ la wodo dzesi mɔ ata wotsɔ zɔ to fi mi woto. Ni ya va tuwe. Wotu ago ago ya wodo be yose be yewo nya akpiniawo ɖa be ee. Wobo ba yɔ ba lɔ yɔ be yi ba lɔ joa. Nu wa de ta gu na yiwo la. Ana jo. Yiwo ana joa we. Ole me se da. Ame no jo mi ma lɔ. Ye se ko nya ba o sa te di mi. E ko no me no me no me lɔ la do la wo wa ku. Ole me se da. Ta no lɔn lé la, Biblia me tsɛ be tɔ be ya ŋdɔ gbefi ba zu me gbefi na nu ma ɖu ma wɔ lé. Wòle me se la, nu ɖu ta Isak. Yes. Awa akpɔe be ya tsɔ la, no lɔn be ya ɖe dzo ale gbɔnye ba do kɔ da na efi woɖu la, wa menye titi ana. Wòlɔn ɖe dia.

Vɔ abe abawo le fi, wokpɔ abawo le fi ya. Vɔ eyi mía tagbo va wonɔ aziavi do wodo eh, aga do me si ke be te ɖe ava eh, te ŋu. Eh, Mabia se. Ah, ok. Bui tso le aziavi kɔ yi sobie tso le sobie kɔ ya nfɔe zɔbi kɔ ya vati kple tso le sobie kɔ ba abanwu ɖe.

Yɔ wo tso ali xoxo nɔƒe, ake natso gbe ayi tɔba da deli tɔme gbe agbɔ dzo va nyanya nyigba dzi o agbɔgbɔ. Eme kɔ. Ta yɔ tsɔ tsɔ le fi mi ba da de ne wowu ana la wolɔe wogbɔ dzo yɔ xoxo nɔƒe ta wome sɛtre le fi o. Menye woƒe anyigba ya me ɖeke mele fi a wova kpɔ. Ok ta magblɔ be eh, fifia ye.

Ya gbɔdome. Ya nye Dabi. Dabi. Kɔnda. Kɔnda. Joanti. Joanti. Gadza. Gadza. Agudzi. Agudzi. Bame. Bame. Ɛɛ Dafɔ. Dafɔ. Ɛɛ kple esɔ anyigbe. Alo. Etɔlia. Ekɔ ya bangu dze kpe mi. Ekɔ bangu dze kpe gbɔdome. Ake yɔ tsɔ ɖoko viɛ yada hã ake. Ekɔ kpe gbɔdome. Gake atsiaƒu me la. Ya nye dzigbe. Tsiaƒu mee nye dzigbe. Dzigbe dzewui tsakpui. Ta gbɔdome sugbɔ wu. Hmm. Ta na mi le ŋku ɖe gbɔdome ŋu. Eh, eh, nu ka ta woyɔa gabi be gabi? Nu ka ta woyɔa kɔnda be kɔnda? Nu ka ta woyɔa. Meyɔ gabia na be gabi, menye gabi yɔnɛ tsã. meyɔnɛ be ahanakpokpoe gɔme enye ya ŋkɔa gake wobe gaka wobe enunɔla ke nye wɔya woyi boƒo nɛ ya wokɔ te kɔ de dzo me dɔwɔla sugbɔ kpakpa ya tso le gbɔ gbɔdome Ŋdza ame ame ame wa enye leader ta anyi. Tribe wa anyi gbe bodo tsɔ asafo ba wa do ne. Ta lu ko te pre jo me de. Ame wa ta be e gabi gakabi lo gagabi. Ga e go me be ga la fia be e sɔgbɔ. Le ko nu yo nu cha gabi.

Eka eka bi gbɔ gbɔ afɔa. Yese eka bi eka bi yɔ eka bi ka ka ikɔ. Nuɖuɖu atsɛ ta la mo like nɔ nye yi. Ekɔ etsa tsɛ ni danyigba kaka tsɛ yi. Se ko do amke kɔ danyigba ze yi. Nya egbɔdome. Sapɔ bete mawu wɔ adɔna. Ami mi kɔ be e danyigba ze. Danyigba hã gbomi le gbɔ. Ee. Tasebe ko le na me ke nye nunɔla la. asafoawo va wɔa dɔ nɛ tɔgbi loko mi ma zu fia menyɔ dze la wo ɖui fia yi mi ma wɔ dɔ nɛ mede mi ma wɔ dɔ nɛ seko wo kɔ nɔ tsa kɔ lida la wo nu tsa. ta mi se kɔnda hã de. kɔnda yi mɛ tina bɛ de. n tata wo tsɔ ne bɛ kɔnda. ee. Ọkpɔ aƒe wotso kɔ nda du ɖe eŋu ke. Ta amewo wozɔ akɔ yie eblu duwo me. Ta la wosa inkɔti be edukpeƒe ke mɔ vekpele ebe junction woyɔna be kɔnta.

Nyematɔn do be menya anyikɔ ci le vava le yɔ be dzogbesea ŋuti la. Ɖewo ta nye dzogbesea ŋuti loo, amewo be menya dzogbesea ŋuti o. Dzogbe nua ɖe tɔ anyi ta yɔ ŋutɔ ɖe ɖe la wo le anyikɔa wɔnu ci gake la anyikɔ mie nɔ du asi le mia tagbo ƒe la wòwolo tsu xɔe. Wole mese la. Ee, ame mi nye indigenous.

etsãe flawa ŋutɔ mekɔ da ba zewo flawa ɖome mekɔ da ba eke me israel me kɔ da ba zi egba la yàtɔ ɔtɔ dɔ le kpando amotitɔ me. that was the first time flawa ɖome tɔ tsɔ da ba zi yàtɔ ɔtɔ dɔ le kpando amotsi ba mi amotsi tɔ ami bɔ da mi la mo ɛɛ yàtsi kepe mi etsi la mi. Ɔbɛ fi ŋtɔ ɔtɔ djema va le enyi nyi me ti le kpɔ ya kapo. Tso gbema gbema na gbe wo me kaka. Mi ka ba. Wo kaka ba. Oh eke mi djɔ nya ɔme dji mo re. Ah mi djɔ ɔme. Ɔbɛ dji mo ya busu ro. Ɔlɛ mɛ se la. Nya me tsi wo la gbe fi fia la. Ame mi la ka kpɔ nu mi te fe la.

ne ame mi la kɔzi yɛ yin ne ba me kɔ tsa ne ba me kɔ yin yɛkɔ yin da kɔ ne ba me kɔ yin yɛkɔ yin da kɔ yaba kɔ fla mi kɔ kpe yanni ɛ ba me kɔ yin yɛ fla mi kɔ yɛkɔ yin da kɔ alo ba me kɔ kɔ yin da kɔ yɛ fla mi kɔ wòle mɛ se ɖa egɔ wa ti wa ka yi daba ha gɔme yin kɔ yin da kɔ gbã.